Исәнме, Резидә кызы! Исәнме, Кыш бабай!
Мин сезнең тапшыруны бик яратып карыйм. Шулай мени, Кыш бабай?
Әлбәттә!
Мин бит әкиятләрне бик нык яратам. Шуңа күрә менә үзем сезнең янга килеп, Балаларны котларга булдым. Мин инде аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Алар әти-әниләрен тыңласыннар, һәрвакыт яхшы билгеләргә генә укысыннар. Яңа ел бары тик яңа бәхетләр алып килсен. Барыгызны да

Хушыгыз! Рәхмәт, Кыш бабай, сау бул! Бул! Менә бит балалар, яңа ел кичендә безгә дә могҗизалар килеп китте. Ә без үзебезнең әкият укуыбызны дәвам итәбез. Константин Ушинский Кыш әбинең шуклыгы әкияте. Кыш әби бик ачуланды. Дөньядагы бөтен җан иясен бетерергә уйлады. Иң элек ул кошлардан башларга чамалады. Алар үзләренең чыр-чу килгән тавышлары белән әбине туйдырып бетергәннәр иде. Кышкы салкын җил өрде, урман, әрәмәдәге агач яфракларын өзеп, юл буена очыртты. Кошларга бер кая барырга урын калмады. Көтү-көтү җыелышып, киңәшә башладылар. Җыелыштылар да кычкырыштылар һәм биек тау аркылы зәңгәр диңгез артына, җылы илләргә очып киттеләр. Ә чыпчык калган иде. Ул да салам арасына яшеренде. Кыш кошлар артыннан куып җитә алмаганын күрде. Шуннан соң җанварларга ташланды. Кырларны кар белән каплады, урманнарны көрт белән күмде, агачларны бозга киендерде һәм салкын артыннан салкын җибәреп торды. Усал суыклар берсе артыннан берсе килеп кенә тордылар. Бер чыршыдан икенчесенә сикерешәләр, шарт-шорт киләләр, җанварларны куркыталар. Җанварлар курыкмадылар. Берәүләрнең җылы туннары бар, ә икенчеләре тирән ояларына яшеренделәр. Тиен агач куышында чикләвек яра, аю үзенең өнендә йоклый, куян сикереп җылына, атлар, сыерлар күптән инде җылы абзарларына әзер печән күшәргә кереп киттеләр. Җылы су эчтеләр. Кыш тагын да катурак ачыланып, балыкларга җитешмәкче булды. Берсеннән-берсе усалрак салкыннар җибәрде. Суык тиз-тиз йөгерә, чүкеш белән каты итеп шакый, балтасыз, пычкысыз килеш күлләргә, елгаларга ташлана, күперләр сала. Елгалар, күлләр бозланып катты. Ләкин өстен генә, ә балыклар барысы да төпкә төштеләр. Боз астында тагын да җылырак иде. Туктале, диде кыш. Кешеләргә бәйләнеп карыйм әле. Һәм тагын берсе артыннан берсе усалрак салкыннар җибәрә башлады. Салкыннар тәрәзә пыялаларына бизәкләр төшерделәр. Стеналарны, ишекләрне шакыдылар, бүрәнәләр шартлап ярылды. Ә кешеләр мичләренә яктылар да кайнар белен пешерделәр. Үзләре кыштан көлделәр. Ә инде урманга утынга барасы булса, Толыбын, итеген, җылы бияләйләрен кияләр дә, агач кисәргә тотыналар. Шыбыр тиргә баталар иде. Кышны мыскыл иткәндәй, юл тулы олаулар сузылды. Атлардан пар бөрки, олаучылар таптандылар, кулларын кулга суктылар, иңсәләрен сикерттеләр, салкынны мактадылар. Кыш хәтта бәләкәй балаларның да үзеннән курыкмавына бик гарьләнде. Балалар тимераяк, чана шуа бирәләр, кар атышып уйныйлар иде. Кыш бабай ясыйлар, тау өяләр, тауны су белән катыралар, җитмәсә тагын, тау катырышырга кил әле, дип, суыкны чакыралар иде. Кыш ачуыннан берәр малайның колагын, икенчесенең борынын чеметә. Колак борыннарын ап-ак итә. Ә малай тота да кар белән уа. Шуннан соң бите ут кебек яна. Кыш тырышып-тырышып та булдыра алмагач, ачуыннан жылап җибәрде. Салам буйлап кышның күз яшьләре акты. Күрәсең, яз якынлаша торгандыр. Кадерле дуслар, шушының белән сезгә дип әзерләнгән әкиятебез тәмам. Ә без киләсе тапшыруыбызда Кыш бабайның соравы буенча дуслык турында әкият укырбыз. Ә бүгенге мин Резидә Сафина сезнең белән саубуллашам. Яңа еллар белән сезне! Киләсе җомгага кадәр, пока-пока!